okay loko i ri lawani already so swi vula ku wena i la ku twa timhaka ta topic ku ri hi sunday ya vulavula hi yes ku khomile na topic and then hi la ku twa timhaka ta wena ku ri yini hi byeli mavonelo ya wena hikuva hi sendela whatsapp eka 061 670 9692 um loko ri ke ni nga rhandzi rhandzi mara ta ta ta vazo ta prunyakosi you know ta ta spikos hi kombela i nga languti video leyi wa hina ku nyika topic sweswiwani so mo nyika topic topic ya hina yi ri um ti-position leti nga mi ti tirhisaka hi tini i ti-position tingani leti nga mi ti tirhisaka leti n'wina mi ti rhandzaka ngopfu mara ku na leya hi lava ku focus ngopfu ka yona mara mi nga yi byela hinkwato tintsongo mi ti rhandzaka mi ti describe ku hi loko ni n'wi khome so hi loko ni n'wi veke henhla ka tafula hi loko ni n'wi endle so hi loko ni ri henhla ka yena ku na women on top you know ku na leya ku ta hi le ndzhaku ya dogi ku na leya ya ku ya ku ya ve ri vanhu missionary ti tele ngopfu ti-position van'wani va va nghenisa le ndzhaku le murahu le le mpfungwe va yi vitana anal lava swi tivaka madanana hala ndzhaku na. wena na boyfriend ya wena i ri munhu wa xisati wena na girlfriend ya wena i ri munhu wa xinuna wena na girlfriend girlfriend ya wena wa yi dya hala ndzhaku na hi leswi hi lavaka ku tiva swona ka topic ya sunday kombela mi hi byela mi hi sendela mavonelo loko ku ri ka na mi swi endli a wu yi dya la ndzhaku girlfriend ya wena why i nga yi dyi mi chava yini i ncini swi ndlaku loko ku ri ku wa yi dya mi twe yini ku nandziha yini i ncini xi xi mi tsakisaka ngopfu hi swona. hi la ku twa n'wina mavonelo ya n'wina ku hi wahi eka topic yaleyo mi participate mi hisana ti-voice notes because van'wani va vurimi va ku a hi la ku participate mara kani a hi la ku huma hi to senda ti-voice notes okay sendani ti-voice notes ke mara mi tivisa mavito loko ku ri ke mi nga tivisi mavito at least vulani ku mi hi n'wina anonymous otherwise hi ta mi nyika mavito hi yexe hi ta tlanga so participate-ani guys i mi byela ku n'wina ma ba le murahu na hi position kumbexana ku na ti-position tin'wana leti n'wina mi ti rhandzaka na ku va munhu a n'wi veka henhla ka tafula van'wana va lava ku veka henhla ka ka xitofu van'wana va lava ku ehenhla ka mabence ka switulu ka masomfa you know van'wana va lava ku va va lava ku ndlariwa wa hansi tanihi xitheve sweswo taniyani munhu wa wena wa ku dya hala ndzhaku na as a girl boyfriend ya wena sesi boyfriend ya n'wina ya mi dya hala ndzhaku na. buti mavabyi wa ta girlfriend wa le le ndzhaku na and why i nga swi endli hi byeleni and um topic leyi loko ku ri ka ku na vanhu lava va ti va ti gays ma hi byela na n'wina ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini swi ku nandziha yini na ku ma swi endla n'wina na ku na van'wani va rhandza oral you know phela mhaka ya ku sa helela ngopfu ka penetration ntsena swi tele ngopfu leswi mi swi endlaku ku ri position. kumbexana ku ri maendlelo hi wahi maendlelo ma ma mi tsakisaka ngopfu ka mhaka ya ya ya ya mdavhazo swi endla van'wani va rhandza ku va munhu a ta hi le henhla van'wani va rhandza ku yi ku yi hoxa le mpfungwe van'wani van'wani va rhandza swi swo hambanahambana so hi kombela mi yi byela mavonelo ya n'wina ku hi wahi mi chava yini ku va mi nga endli anal loko ku ri ke ni ma endla ma hi byela ku mi twa yini. hlaya heyi swi hi ta hisa leyiwa ti-gate kombela mi ta na n'wina mi ta hi share mavonelo ya n'wina ku ri i ncini lexi humelelaku mi swi ndlisa ku yini n'wina na van'wani va vanhu vo tala va vutisa phela va kha ti-gay how do they have sex lesbians n'wina mi swi ndlisa ku yini loko mi endla sex mi swi ndlisa ku yini. cause a ni a a yi ta a ni ta yi veka yi va topic yi ri separate mara na swi tiva ku ri swi ta swi ta hi tikela ku ti-lesbians hi n'wi voxe va ta ku ha hi leswi endla swona so se that's why ni yi katsa na kwalahaya ku ri na vona ti-lesbians mi ta mi ta hi byela ku ri va swi endlisa ku yini hambi u kuma ku a wu lesbian mara wa swi tiva hi ku ya hi research kumbe leswi i nga twa vanghana va wena va ti-lesbian va ku byela swona ku va swi endlisa ku yini mi ta mi ta hi byela haleni. ku ri mhaka ya mdavasi yi famba njhani hi byelana la hi cause leswi ni nga ni tlingari swilo swo a mi a mi swi vulavuli na va na vanghana va n'wina mi phela mi vulavula ku mi mi ni rhandza ku ri a yi a pfa a yi hoxa le ndzhaku mi ni rhandza ku ni ni pfa a yi hoxa non'wini ma swi twisisa i swilo leswi swi humelelaku so hi nga ti twi nga ri ndhawu leyiwani a a hi swi endli swilo leswiwani hi nga ti endli holy lahawani we don't holy we don't holy please participate hi wo six one six seven zero ninety six ninety two hi WhatsApp ntsena before. Thursday midnight ni kombela ku before Thursday midnight mi va mi hoxe ti-voice note ta n'wina na ti-video ta n'wina loko lava lavaka ti-video lekere mina eka xitori xikutshelikilenyora am first ntotora xa mina i mdavazo prunyakos